Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tsamiša. Ke re mošate go se moya ka Doctor Makgabo. Lehono ke rata re bolele ka ditsela tše nine tše e leng gore o ka di šomiša goba wa di dira tšeo ka tšona o ka kgonang gore o fenye segateletše. Segateletše ke sleeping paralysis. Last ke dirile video mo e le gore ne ke bolela ka dilo tša tshwana le tšona digateletši ke bolela le ka tšona ditoro tša go tšhoša di-nightmares. Ke bolela gore gantši dilo tše di so di ka di ka causer ke eng le eng le eng. So today ke tlo le fa di-tips tša gore go se tšwe kwa ka re segateletši sela se a thoma ke eng dilo tše o ka di dirago. Le gopola gore ke boletše gore segateletši se kgona go causer ke batho ba go seleka. batho ba go loya se kgona go khosa le ke di-entities di-entities ke bolela ka di-spirit e ka ba di-human spirit spirit tša batho ba le re sa le ba phela motlho motho wa gona o tlhokofetše um spirit le di-other spirits tše dingwe gape ke re tša tshwana le demons le tše dingwe gape di-entities di a fapana ke tše dintšhinyana so ge motho a tshwere ke segateletše a kere o ba ka re ka tsela e leng gore o kgotšele gore mmele o robetše mara monagano o tsogile o kgona go kwa ntho engwe le ngwe e tlhagang o kgona go kwa di-sounds ka montle o kgona go kwa di-sounds ka montlong ge motho a bula lebati a tsena ka moreng ya gago o kgona go mokwa ge motho le a emo gaufi le wena pele ga ditlhogo tsa gago o kgona go mokwa and then ge ge motho a tshwere ke sona sleeping paralysis ge mmele lwa o robetše mmele lwa ga o robale normal go tshwana le motho a ke thobaletše fela mmele wa gage o ba boleta sleeping paralysis e dira gore mmele wa gago o be bothata o kgwetše o ka re o tshwere ke stroke o kgwetše o ka re mmele wa gago ke ke kota ga o kgone go mova ga o kgone go dira selo ke sona sleeping paralysis So go na le tsela tše nine tše le gore ke rata go shera le lena today dilo tše le gore o ka leka go di dira go ikwa ka gore segateletše sela se ya go thoma and then go ikwa ka gore segateletše sela se ya go thoma a kere o tla ba o leka gore wa tsoga o tlo kwa o palelwa mmele wa gago o le bothata o palela ko dira selo ntlha ya mathomo ke rata gore o leke gore o tšhikintšhe tlhogo ya gago ke a tseba gore ga ona go yo ba easy go ba bothatanyana ka re tlhogo ela e e bothata o ka re ke legong e palela ke go mover mara e gapeletše bona gore wa e gapeletša ntlha ya bobedi le ka go ponyaponya matlho a ke re matlho a ke re a ponyegile a kere but o tlo ba o le ka gore wa ponyolola then a gana go bulega so mahlo a gago a dire o ka re sa la bona o ka re o ponya o ponyologa jwalo le jwalo o ka re wa dira sowe gantši le gantši ne ka speedinyana fast fast le ka go dira ka mokgowe le gona e tla go thuša nthowe ka gore e tla dira gore mafeletšong matlhwala a kgone go bulega ntlha ya boraro le ka go ntšha lentšu ge motho a tshwere ke sona segateletši le go o ka re le ka gore o bula molomo wa gago wa go elela molomo wa gago ka se bulege because o omile so o tlo leka go gapeletša um go kore ka megolo o leka go go elela ka megolo le ka go elela ka megola ge o ka kgona go thušega wa kgona kore sound ele ya kgona go tšwa mo megolong motho a leng gaufi le wena a robetšeng gaufi le wena o kgona go go kwa ene se se ka mo thuša gore a kgone go phafarega goba motho a robetšeng ka kamoreng engwe o kgona go go kwa a kgona go phafarega a kgona go tlo go thuša kudu ka gore go setse o dira dilo tše tše ntse ke bolelang ka tsona motho a leng mo gaufi le wena o e le gore o tlile go tlo go tshwariša sona segateletše sela ga thoma kwa sound yela o a tšhoga le yena o tlo tšhaba re gopole gore gantši bathakatha ke batho ba ba gore ga ba nyake go boniwa ge o ka tshwana o butše matlho ao ka pela wa mmona go na le possibility gore a ka tshwarega ene ntho ele ba e dirang ya swabiša that is why ba e dira bošego re robetše and that's why ba make sure ge ba e dira ba re tshwareše boroko bo e le gore ga re kgone go kwa tša ka ntle o noko o ile ka boroko bona ba tla ba bereka tše ba berekang ba fetša ba sepela go yo phafarega mola ebile ga o tsebe le rona go diragetšeng so le ka o dira dilo tše ka mokana ga tsona o tla bona motho a tlilego a tlo go tshwariša sona segateletše sewe wa mo fenya o tlo tšhaba goba le le gore ke yona an entity entity ya gona e tlo tšhaba And then number four. Number four. Le ka go mova mova eh, menwana ya gago. O tse gore ka nako tše we mmele o omile. O ka nna gore ke patla. O omile. Ga o kgone go tšhikinyega. Le menwana ka moka le matsogo ka moka. Ntse ngwe le ngwe ya mo mmeleng wa gago e omile. Ga o kgone go dira selo. Mare leka gapeletša menwana gore kore ka monwana o mote o ka no kgona go no ya godimo. goba wa ya fase ka wa ya go tla o laola gorena wena o tla ba o itšhikinya jwang go ka no kgona go ntse o e gapeletša go tšhikinyaga o mote wa no leka wa dira ka mokgwa o nyakang ka ona wa tšhikinyega se tlo fela se gateletše sela leka go mova mova menwana ya gago o e move move mowe and then e tlo go thuša ke menwana ya mo matsogong number five leka go gore mohlomongwe go kgonagala a ke re ntse o mova menwana ela o leka gore mohlomongwe o ka ra- o ka le- le- go- go- gore mohlomongwe go mova mova le matsogo a gago o ka re mohlomongwe o ka re wa foša o ka re wa lwa le ka go dira sowe le yona e tlo go thuša nthowe and then number six le ka go mova mova menwana ya mo maotong o ntse o leka mona o leka go tšhikinya tlhogo o leka go ntšha um modumo ka ka ka ka ona mogolo wa gago ka gore molomo o palela ko bulega o ntse o leka go tšhikinya le menwana ya mo matsogong le ka gape le menwana ya maotong o leke go e go e tšhikinya o gapeletše number seven leka gape le go maoto mohlomongwe go leka go tšhikinya maoto goba mohlomongwe go raga lotso lotso go le tšhikinya go tla ba boimanyana ka gore le le omile mare go ka leka o ka re mohlomongwe wa le raga e tlo tloša segateletši sela number eight go ntše o leka go ragaraga ka mokgwa owe o leka go mova menwana jwale le jwalo ka mokgwa ke bolelang ka gona leka gape le go rapela thapelo e tlo go thuša. Rapela, bitša Modimo o rapele. Goba o ka bitša, ka o ka la gore o kgotše le gore mohlho mongwe le go ka le ka gore o a rapela, mantšu a palela ko go tšwa, goba leo le ka gore o rapelela ka pelong, a pala. Bitša lebitso la Jesus. Bitša lebitso la Jesu, o tla bona o tlo se fenya se gateletše. Goba ebile mohlho mongwe o ka nna wa re Amen, ke gore o no dira Amen, Amen gantši le gantši ka mo pelong ya gago. O tla bona o tlo ba le matla, o tlo se fenya. Number nine, o ka leka gape le go bitša eh, mabitso a mangeloi a gago mabitso a badimo ba gago wa bitša badimo ba gago o ntse o ba bitša gore ba go protect o ba bitša gore ba o šireletše ge e le segateletše se le gore se khosa ke meleko se tlo no sepela se tlo no sepela ke tšona tše ke le tshwaretšong tšona ba ga gešo gomme um ge le ntše le leka go dira tšo ka mokana ga tšona tše ke di bolelago tšona dintlha tše tše nine ka mokana ga tšona ge o se fentše segateletše sela and then go se no kgona go phafarega ntho engwe o swantse o e dire ke gore o tsebe ntho o swantse o tsebe ke gore ge o ka boela wa robala go na le possibility ya gore se boe gape as long e le segateletše sa go khosa ke di-negative energy di-entities, goba mohlomongwe ge e le segateletshele re se khosa ke bathakathi, baloi, se sa tlo no boa gape. Ene mohlomongwe this time se boa se yo go fenya, ba kgona go phetha se ba nyakang go se phetha. Ke batla ba se ba bone gore okay, o ka pele o re fentše, then this time ge ba etla ba tla ka botlhale jwale gore o ska kgona go dira selo. So go bohlokwa gore o seno phafarega o tše letswai la go la kgrofo o ka tša letswai le la kgrofo and then wa re khona ye nngwe le nngwe ka kamoreng ya gago wa bea drop drop drop drop goba le gana mola o robalang gona wa bea drop nyana e tenyana letswai le tlo protecta gobane o tša letswai lela wa no le gaša ka kamoreng ya gago le tlo protecta le tlo fenya um batho ba le ba bego ba tlile ba leka go tshwariša segateletše goba tsona di-entities tšela letswelela le tlo ba le maatla la fenya di-entities tšela di ka sa kgona go boa ka nako e nngwe o se na lona letswele la kgorofo o na le fine salt le ne re apeyang ka lona ka ntlong tšea lona o gaše ka moka kamoreng ya gago E bile mohlomongwe go sa tšwafe bo ka no gaša the whole house le ka dikakamoreng tše dingwe gore le batho bangwe ba e le gore ba robetše o se ka kgotše le gore ge se tloga mola ga wena o se paletše se kgona go ya sa tshwenya batho ba bangwe ka dikakamoreng tše dingwe. So se gateletše a se nto e botse, se gateletse se a tšhoša kudu ebile se ka re se go tshwara sa go fenya. Go yo phafarega mola o tlo ipotšiša gore na botse what happened? Gore ge se ka go fenya ga o sa tseba nna go diragetšeng le o phafarega mola ga o sa tseba se o tlo no se gopola gore ke ile ka tshwarwa ke segateletše ka tshwarwa ke boroko bo bodipo ka leka gore ke a tsoga ka palela ka tshwarwa ke boroko bo bodipo and then ge ke phafarega ga ke sa gopola selo ya tshoša nto ka re ga o tse gore na batho bale ba dirileng batho bale ba o šomišitše jwang ene ebile ya kwatiša ka gore o tlo ba ke ke ntho la ya o kweša gore go ra gore ba mfenya batho ba ke ba mfenya ka maatla fo ebile le mo ba leng gona ba thabile So, gore o se fenye segateletši, dira e tee ya tšene tše ke šetše ke di boletše goba o leke go di dira ka mokana tšona ka nako e tee. And then, ge o fetša go tšhela letswai la gago, ge e le gore mohlomongwe ga o na letswai ka kamoreng ya gago, nto engwe o ka e dirang ke go tšhentšha marobalo a gago. Ge e le gore nako tše se go tshwara o bo o lebeletše bohlaba tlhogo ya gago e be e lebeletše bohlabatšatši, o se ka tlhola o sa iša tlhogo bohlabatšatši, iša bosubelatšatši, go ra gore robola ka maotong a mpete wa gago. Ge e le gore o bošitše dihlogo borwa, bjale tšhentšha dihlogo tša gago, lebelela leboa. Kore ntho o tlo no e dirang ko no tšhentšha um marobalo, wa sa lebelela mola bo go lebeletše gona, wa robala ka ntho ela ka maotong jwale a mpete wa gago. Ge o ka dira seo we, o tlo se fenya. Le ge motho yola a ka kgona go tsena, a sa kgona go dira selo, a ka se sa kgona go tshwariša segateletše. ke tšona tše ke le tshwaretše go tšona gomme ke a le leboga gomme ke re go ba e le gore ke mathomo ba tsena lenano la rena ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle le notification bell le shere di-video tša rena le batho ba le ba ratago ke a le leboga